Oh, man tete mama nipa ma. Ɔsɛ nti na meka sɛ adeɛ biara sɛ woyɛ na wo so wobɛyɛ a hwehwɛ n'akadeɛ. Biribi wɔ wiase o. Ɛnyɛ saa nka ɛda a nka yɛnto pem. Ka me ho na yɛnhwɛ saa video yi na wobɛte me nkɔmmɔ yi ase. Obi wuiɛ wɔ kurom so na mekɔre daa no. Mhm. Ba nipa na adwuma ɔyɛ na ɛwom paa nti ɔno na ɛdi kan pagya wɔ fie ɔhu pafiri mu ɔmo ante aseɛ. So nti wɔn mo wɔn mo baa mi hɔ wɔn baa mi dɛfu na wɔn baa sɛ ah yi nwi nwi de yɛn ti aseɛ yɛ pɛ sɛ nkeke ohwɛ mu na wɔn sɛ anam sɛ okay na mi nyɛ dɛ na wɔn amu na wɔn saa deɛ a mi nyi ne tiri nwi ne funu nsuo no mi dware a mi nfa mo wɔn nti wɔn de kɔɔ baabi nti wɔn kɔɔ baabi wɔn baa na wɔn sɛ aka kyerɛ wɔn ɛɛ baabi wɔn kɔɔ yɛ no maa ne ka kyerɛ wɔn sɛ nipa na ɔde dɛ funu wɔn nkɔ hwɛ saa nipa no na wɔn ne ne nkɔ ehyeɛ na wɔn nkɔ yɛ adeɛ wɔ nti ne korɔ wɔn baa yi wɔn ba mi ɛkɔ yɛ no wɔn wɔn ɛkɔ yɛ hɔ no kɔnfɔ no nipa na wɔn kɔɔ no ka kyerɛ abusuafoɔ de sɛ nipa no aduane a na ɔte asɛ na ɔpɛ paa no ɔmo mmɔ ɔmo nnoa no kama na ɛfa nkɔ ɛhyeɛ hɔ ampa ɔmo so nipa no aduane a ɔpɛ paa yɛ bɔɔde apɛsɛ ne nkontomire ne koobi ɔmo yɛ ne kama na adwo bɛyɛ twelve ɛna ɛkɔɔyɛ ɛna ɛkɔɔyɛ na adi aduduanan minya bowl so ɛho sɛ nan sɛ ɛna ɛde aba ne yɛ pia hyɛ mu yɛ yɛ yɛ ne abusapɛn ne ɛho nyinaa akɔ ɛna ɛyi akyire no.

na woammee wo ho a adeɛ bi wɔnom a wonte me a mede dafunu deɛ ne a asɛm a ɔkaeɛ no deɛ memetee ɛma ampa so pɛpɛpɛpɛ ɛkɔyɛeɛ no na yɛ pɛpɛpɛpɛ nipa koro a wodii saa wuo no yɛhu no pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ
ɛne sɛ woyɛtie mu a nam sɛ woda funu nam sɛ wonim nea ɔde abɔ ho bɛn nti no wokɔka nipa ko a anaasɛ kwan yɛfa so ɔwuiɛ akyerɛ nipa koro a woku no
ampa nso ɔmokɔɛ no biribiaa yɛ nokorɛ Ɛkyɛ sɛ tumi wɔ hɔ. Otumi deɛ wɔ hɔ.
Tumi deɛ wɔ hɔ paa. Tumi deɛ wɔ hɔ. Ti da biara meka sɛ obi wɔ hɔ no yɛn ano ho yɛ mesere sɛ. Yɛn ano ho yɛ mesere sɛ. Ofiti yɛ otu anamɔ bi ofiti yɛn no otu anamɔ ano. Wɔyɛ sɛ abɛwu ntɛm. Hmm. Wo de wahwɛ wahwɛ. Wohwɛ yɛ yɛ mmeranteɛ si susu a adwuma bi wɔ nsɛ sɛ nkɔɔ so nkɔɔ yɛ. Ba ɔyɛ wohwɛhwɛ dɛ n'abrabɔ ɔde awiewie no ayɛ nsanom ayɛ wɔn sɛ no ba megyina so fresh. Yeah, yeah, yeah, yeah.
Gyina so fresh.
Nipa deɛ wobɛstate adwuma bi a Pɛpɛpɛ bɔ ho ban. So da bi ameka me sɛ aban sɛ wo nan sisi so bɛn na adwene sɛ ɛyɛ ka mu fry. Na me na nim deɛ nti a me nan yɛ dɛ esisi so. Mm.
Because yɛn na yɛ tɛbi sɛ ma bi no bi sɛ ofun dida nyɛ hwee biribiara nim biribiara nim bɛtɛ na na nea ɔsɛ ɔkan so yɛ soronko koraa. Bibi wɔ mu.
Nti bɛbi sa ɔsɛ yɛn na ɔmo sɛ ɛtɔ da mo tɛm gya funu asi wɔ sum ɛno nso yɛn na ho asɛm te sɛ. Oh ɛno ɛno ɛno ɛno ho asɛm deɛ ntaa nyɛ ntaa nyɛ kɔmɔ. ba mm. esi ba ɛda nyɛ kɔmɔ ebi esi wɔ ne so pɛrɛ eh, nti dɛ bia mɛka sɛ so obi te wiase no obi twi ma nso a ɛyɛ tum ɛyɛ afa ne afa ɛna ɛtwe nti saa mfimfini no tum bi bɛgyina hɔ a mm. osum di asɛm no nti mi yɛ a mi te oyi sɛ mi ne wɔn nyɛ fan na mi si mi wu nsima yi ase na mi wu na abɛma yi ase a ida so ida so ɔbɛ funu a mi tuma ahwi wɔ so no Anaa yɛda sɛ biribi bɛtumi ate ate asi so wɔ hɔ. Na yɛfunu no ankasa ɛna ɛhwɛ sum no anaasɛ yɛna sunsum bi sɛnea wɔka. Saa sunsum no a ɔso asɛm no mu no ɔno ah. ɛna ɛbɛgyina akyiri adi asɛm no.
So ɔho saa sɛ obi koraa na obi di mogya apam a na nipa no ɔka sɛ o oh, ebi agye sɛ ada nyankopɔn bɛba ne nkyɛn bɛtete ne nipa no wu a Wɔn sɛ saa nipa no yɛ kosie na ɔnsɔre nsa ama o. Mm. Ba nsunsum na esuo mu no, wɔn na ebegyina akyi abedi asɛm no. Nti wɔn na sɛ ɔkɔ foforɔ ho a. Saa ɔkɔ foforɔ ho a na wɔyi ne ho adi wɔyi ne bɛrima n'anim akyerɛ sɛ bɛrima na ani. Nti wɔyɛ ɔbaa nso na bɛrima no kɔ foforɔ ho a. Saa saa saa saa na teɛ. Mm.
Na na mbusa wɔ asɛm bi bɛtɔ yɛn ateɛ ne yera. Mese efiri si w'ani so pɛn. Oh, funu deɛ ntumi nsi m'ani so baa obi funu deɛ si deɛ no so daa mmɛmɛ a mete hɔ pɛsɛ ne deɛ mema bɛn me ho na mete hɔ. na wo wo deɛ ne funu ayɛ wa ehu. o me me deɛ funu ayɛ ayɛ ayɛ me ehu sɛ ɔno no na na ayɛ sɛ ɔyɛ young boy mhm. me nim ne paa no no nso nim me type eti yɛ yɛ yɛ me deda no na me de ne tena aseɛ no ne ne nan ase no owu yɛ ne nan ayɛ sɛ dadeɛ paa sɛ ayɛ ɔnworɔs. Ntu kwan na nkoa kwan na nkoa na yɛ sɛ mede si na mede akuma yɛ dua bɛdua de su so na mebu ne nan no nti mede nan no yɛ ne sei na mebu yɛ na meko a no bɛtu sei na meko a na meyɛ ne sei nti mede ne tena sɛ na mede dadoa bɔɔ ne kokom ti nsisi hɔ sɛ de ne nan ne mpa ma no nti wɛ bɔɔ ne nan
nti wei na me ne nsa na ɛsɛ mekɔtena no meyɛ ne sɛ a me nsa na wasɔ mu ayere dendendenden metwe me nsa na ntwe Me tweantwe. Ei! Sɛ na nyɛ nyɛ nnɛ sɛ nyɛ habaa bi na na nyɛ mɛnoma bi na mewɔ a, na mehwi na ani soɔ. Ɛna ogyaa me ogyaa me nsa. Wayere o. Ah, wayere me dendendenden.
Nti adwuma yi dɛm si sɛ woyɛ a bɔ ho ban. Bɔ ho ban. Woammɔ ho ban bɛwu ntɛm. Woammɔ ho ban bɛwu ntɛm.
Nti baa saa sɛ wayere hɔ no, woteatea mu ma nipa baa hɔ anaasɛ woa na afa kwan bi so? Ɔmanteatea ma nipa ma. Ɔsɛ nti na meka sɛ adeɛ biara sɛ woyɛ na wo so wobɛyɛ a, hwehwɛ n'akadeɛ ansa na wayɛ so nti sɛ yɛ na me nua na abɛn bi na me sunsum nyɛ den a ɛka bi kɔ aka me bɔ ɔdam hmm. me me me hu me sɛ ya me to am no ka sɛ me every seven days bi me dwara aban me video bi kura me phone so me dwara aban seven days bi me dwara aban nti me bɛyɛ den bɛyɛ den paa sɛ wobɛtum adu abɛnya me ɛnya ɛna nyɛ sɛ bia sɛ program na ɛyɛ nti na meka saa asɛm no hmm. wode obi pa wɔntra hwɛ ɛnyɛ ɛnyɛ adwuma me fon koraa hwɛ me fon so a ebi wɔ so yɛ me tu na me si me ti wɔ doro ho a me me me sie me so me si ne fie me da bia me te asie yɛ da bia me te asie yɛ because me nka mo nkɔ nipa ɛna me didi wurɔ fɔlɔ soso da bia me te asie yɛ tìmí da bia me kasa me nya ne nka mo nfa wuwu saa me nya ɛne ɛne ɛnyɛ akra odi ne bɛ sesa akɔ yɛ kɔdwe sɛ mɛtiri o saa na teɛ me kɔ amu soso koraa nka me pɛ ee mo akyiri tu sɛ mɛtiri efunu ankasa mɛ ni gye ho ankasa kame no kasa kura kame nya kura na nka obi afo sɛ nipa taa na ewu